Tin kana kpe ni ti ti niŋ binshɛɣu maa, ti yi ŋmaai ŋmaai ŋmaai ŋmaai, shɛb ku paai. Dama bɛ ni yɛli shɛli kpɛŋŋo ka bi yɛli li kpe, ka yɛli shɛli kpɛŋŋo ka bi yɛli li kpɛŋŋo. Ɛhɛɛn! To ti zaaha yi laɣim na ŋ-ŋɔ saha maa kaman din ʒiya ŋɔ, Dɔktor Isa m-bɔŋɔ, Dɔktor Abdulkhalik m-bɔŋɔ, to Dɔktor Abdulkhalik ŋun gba wun tuma shee m-bɔŋɔ, ka ŋun be kpɛŋŋo mali kariti Ghananim kɔŋko duniya zaaha ban kana kpɛŋŋo, bana n-zaya n-yɛri ba wuhiri ba din be. kpe ŋɔ. Ɛhii. Zaɣ maa di yi ŋmaai ŋmaai lala ŋɔ maa a ti yɛn nyami ka a puhi shɛli bee ka a nya shɛli ka bi nyɛli n paagi. Tom kanna kom pa ŋɔ amaa gbɛmbi hali ka a yɛli ka n wum maa bee.
Tayi
di zuɣu wummiya da gbanli maa ka ti yɛn yɛli ti ni yɛli silimiin sili bɛla. Gbambo n be gbeŋ biɛhali Ebong Dagbani mini Siliminsili maa di yi kuli ŋmaagi ŋɔ ka i koogi kana then ka di lahi zaŋ gbeŋ biɛhali maa n tiin ya lala ka di niŋda an pun kaaga binshɛɣu kam tin ya pɔi ka ti naan yi kana ka bala zaba ka ti kana ka bala zaba ka ti kana di zuɣu a yi nyɛ bali shɛli ka bi yɛri ba a ni wumdi shɛli maa di booni ka ban shee ka bi tɔɣisi a gba balli maa di doli gba din tooi ti niŋ ka a pa gbɛmgbɛɣu amaa ti yɛn yɛrila sokam ni wumdi shɛli maa di yi ŋmaligi naagi nyini wumbu wumdi maa ka i mirina Di saha maa ka di niŋ gbaagi n explain li binyɛri zaŋ zaŋ tiiya ka di niŋ foochi amaa ka wula ka bi tɔɣisi ŋun bɔbi balli ka bi tɔɣisi ŋun bɔbi balli di ŋuna ka dinni ka ti chana naawuni niŋ ti ka chana doctor abdul khali ka ti yɛn chɛ ka o na zaŋ din bɛni bɛla n zaŋ ti ti ka ti nya din ka doctor isa gba zaaha zaŋ din pahi n zaŋ ti ka di naan ŋmaligi din yɛn ŋmaligi kpɛ ŋɔ n baŋ zoli ŋɔ maa ni nyɛ binshɛɣu ni kpɛ ŋɔ gba zaaha ni nyɛ binshɛɣu naawuni niŋ ti ka chana

ti. Tulim bɛnibu din zuɣu jo ka ti ku yɛn yɛli ti ni be luɣ shɛli polo puhi ŋɔ maa, di nyɛla luɣ shɛli polo bɛ ku tooi sabi musulinsi taarihi ka yaɣili bahi. Di nyɛla luɣ shɛli polo musulinsi yaa luɣ shɛŋa musulinsi ni nya zaa kpɛŋŋɔ pahila di puuni. Kpɛŋŋɔ ka bɛ daa tuhi tɔb shɛli yi ni wumdi ka bɛ booni li Gazwatu Uhud la, kpɛŋŋɔ ka bɛ daa tuhi lala tatabo tɔb ŋɔ maa. Sɔhabinnima bɛ ni daa zaŋ binyɔri Kpa chɛfurinim luɣ shɛli polo nimaani ka ti zaya ŋɔ. Sɔhaabenima ban daa zaŋ bɛ nyɛviya pa talima ti Musulinsi ŋɔ zuɣu ka bɛ ku ba, bɛ dooshee ka ti lihiri ŋɔ. Dinzuɣu ti ni za luɣ shɛli polo ŋɔ maa, sinii ka ti lihira ka lan wumdi lahibal pahira. Naawuni bahim ti dahalibarika luɣ shɛli. Kpɛŋŋɔ yi nya zo shɛli din ku bɔŋɔ maa, zo titali ŋɔ maa, din ka bɛ booni Uhudu zoli maa. Dini ka Annabi sallallahu alaihi wasallam daa yɛli ni a nya Uhudu zoli ŋɔ maa? Paɣa saha ka di yuri ti ka ti gba yuri li. A nya lala Uhudu zoli ŋɔ maa? Anabi sallallahu alaihi wasallam du li dahin sheli o mini o sahabɛ gahinda ata, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umaru ni Sayyidina Uthman. Bɛ ni tam zoli maa zuɣu ka zoli maa zaa dam ziɣiziɣi. Ka Anabi zaŋ o napɔŋ tam di zuɣu ka yel o nyin Uhudu maa maa maŋ baalim. Annabi ni yɛlimaŋ lan biingi la ni niriba ayi shɛb ban yɛn zaŋ bɛ nyɛviya pa talima ka bi ku ba musulinsi ŋɔ zuɣu bani n tam a zuɣu maa. Annabi ni yɛli zoli maa ka di maari maŋ baaliŋ ka o niŋ o yɛn niŋ shɛm saha ka sheei. Ti yi puhi jiŋli ni Annabi jiŋli ti bi wum ni ka bɛ yiɣisiri niŋdi Allahu Akbar diba nahi nahi. Kum jiŋli m-bala. Annabi yɛla ni a doli puhi kum jiŋli maa bɛ yɛn ti a la laara ka di barilim be ka Uhudu zoli ŋɔ maa ni be shɛm. O galisi doya shɛm. Anabi ni ti miri dahin yiŋga ka so ti be o sɔhabinim fihibu. Ka so ti teei sɔhabi yɛla ka yɛli din be ba liɣa ti tu sɔhabi. Ni ti zaɣ yino yi zaŋ pure gold, asalima dahim ka di ku nya kaman zoli maa ni ku be shɛm maa n-ku zaŋ li ti fi sabilillahi bini ŋɔ sara, ni di bi paai o sɔhabi zaɣ yino yi tooi chi o nukurigu pali bee di pirigi li zaŋ ti. nyim zoli maa zaaha din zuɣu lala zoli maa ka ti lihiri maa lala zoli maa gbuni ka tɔb maa daa tooi ka bi bolli gazuwatu uhud bee ka lala din ku be ti nyaaŋa zaɣ bili ŋɔ dini n nyɛ zo shɛli anabi ni daa pii sɔhabiɛ ni tam kaya ni bi di sheena la to lala zoli ŋɔ maa zuɣu sɔhabiɛ ni ŋɔ maa nini ni daa ti tɔg kaman anabi ni pii ba tam ni bi niŋ yɛltɔɣa shɛli maa naaya ka Sheena ka sheba maa miligi ni anabi zaligu ka di che ka musulinim nasara lebi nyaŋbu zaŋ ti ba. Lala zoli maa mi m-bɔŋɔ din ka booni Jabal Rumat bee ka lala. So lala zoli maa m-bala. So zoya ayi maa sunsuuni din ku za sheli ŋɔ gama wo ka lala tatabo tɔbu ŋɔ maa daa tuhi. Lala tɔbu ŋɔ maa di daa tuhi la Chɛfurinima Makka wɔɣilim maa zaa yoli ka bɛ yi m-mali shiri kana kpe ŋɔ. domin bɛ ti tuhi Anabi sallallahu alaihi wasallam n ku o ka bo binshɛɣu bin yɛn niŋ n taɣi musulinsi tooni chɛndi ka di bi lan chaŋ to amaa ti Duuma Naawuni bimbirili sansali bi tuhi ma so lala ka bi kana bɛ ninvuɣ tusa ata ka musulinim kana bɛ ninvuɣ tuhili soli ni ka munaafikinim ban be bɛ puuni hal ka ban wali bɛ nini ŋmaligi labi Maka e Madiina ka ninvuɣ pisopɔin kɔŋko n-kana kpɛŋŋo to amaa ninvuɣ pisopɔin maa bɛ ni daa yina ni zaŋ yɛlimaŋli zuɣu maa. Dama m bi niŋ bɛ maa pɔrilim maa zaa yoli, tom maa ni pili di daa bi chaŋ la tooni ka bɛ nya nasara ninvuɣ tusariti ŋɔ zaaha zuɣu. Din na ku wuhiri ti shɛm nyɛla, nyin dee yi be yɛlimaŋli zuɣu, too yɛ shɛli a ni mali, chili shɛli a ni mali, a galisi n di bi kpa. Nyaŋbu ni nasara di bela Naawuni nuu ni. Naawuni mi ni nasara di bi chani ʒiri lan zuɣu. A yi be yɛlimaŋli zuɣu, Hal a shili yi bɔra din pɔri ka wula, Ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama, Naawuni n-tumdi li. Dinzuɣu tom maa ni pili, di bi chaŋla shɛli ka musulimi ŋɔ nya nasara hal ka chɛfurinim ŋɔ ti vaai guui yi ka chɛ bɛ binshɛɣu ka n zaŋ sɔŋ kpɛŋŋɔ. Musulinim ŋɔ ni pili di laɣimbu, ti di pun yɛli ni musulinim maa ni daa be kpe. Anabi daa nyami, Ti ni zaya ŋ-ŋɔ maa, ti nudirigu ni ti nyaaŋa zaaha, zɔtitali maa m-bala, chɛfurinim maa ku tooi yi ti zuɣu na nini polo. Bɛn mi m-be ti tooni ŋɔ. Di nuzaa ŋɔ mi zo bili m-bala, tɔ amaa zoya ayi maa sunsuuni yi bi nya kpɛbu na ni beni. Ka Anabia tɔ ti ni zaya ŋ-ŋɔ maa, ti bi nyari kpɛha sa, ti bi nyari kpɛha sa. Yi ni wuɣi pihi ni ŋɔ, tamya zoli ŋɔ maa zuɣu, ŋun yɛn yiri di nyaaŋa kana ti tuhi ti ti nyaaŋa, yi ku nya ba. So bɛn tam nimaani, ŋunkam bɔri ni o niŋ lala. ka bɛ tooi piɛm ka o ŋmaligi labi ka bɛ labi o tako a bini ŋɔ kpani ka o ŋmaligi labi dinzuɣu musulinim ni ti nya nasara ka chɛfurinima ŋɔ yi ka musulinim pili tɔbbuna ŋɔ laɣimbu ninvuɣ pihinu shɛba anabi ni daa pii tam zoli maa zuɣu ka yɛli ba tamya di sheeya na ti nya nasara ti bi nya nasara yi zaashee hali bɛ yi ti ku ti zaa na ka wumsi sheerina ti tɔri ti yimbayimba duri zuɣusaa to yi ni ku zaniya Naɣila mani ti yɛ ni sheeni na ka yi naan sheeni a. Ŋun yɛtɔɣa n-daa bala, Ana sallallahu alayhi wa sallam, bɛ bi milgiri a Nabi yɛtɔɣa hal a ni nya ka hankali shɛli a ni mali maa gba di rinna mali alibarika di puuni, tɔ amaa a Nabi yɛtɔɣa binshɛɣu ku tooi mali alibarika gari li. Dinzuɣu tɔbu maa bɛ ni ti nya ka bɛ nya nasara ka bɛ, Ah! Di ŋuna shɛli lahi kani, ti sheemiya. Ka bɛ toondana maa yɛli ba, Tamiya! Anabi nyɛri tin bi nyɛri shɛli bi bi wum bi tee nyɛla ka ninvuɣu pihi nahi sheena ka chɛ ninvuɣu niriba ninvuɣu pii konko tam chɛfurinim maa ni di bɔri ni bi gili zoli maa nyaanga ka di nyɛŋ bala di saha Khalid ibn Walid mini o niriba ka bi gbaai guui gili zoli maa nyaanga musulmin ti yɛn nya ka bi pili ba tuhibu bi nyaanga to chɛfurinim ban di guui yila bin pa nyɛla ka bi gba zaa labina pumpɔŋɔ musulnim nyaanga bi dimba bi tooni bi dimba bi nudirigu bi dimba bi nuzaa bi dimba ka musulinim ŋɔ kpaŋ maŋ maŋ ti kpe tab ni nti kuri tagba ka bi lan mi. Ka lala tatibu ŋɔ maa zaa ha ka di ti liidi tu Ana sallallahu alaihi wasallam mammaŋa ka bi tooi daŋ shɛli o ni bi nya li o biɛhigu puuni hal ti yi dunia yaaŋa zuɣu. Bari a laba Ana sallallahu alaihi wasallam kuɣili ka di gbahigi o ka o nyin kabi ka o yɛri yɛtɔɣa ka so bi lan wumd a. Nimaa ni ka Anabi mali niriba puhiri jiŋli ka bɛ bi wumd o karim ka Sayyidina Abubakar za m-baɣil o o yɛli ka o yɛli ka daadama niŋ wum. Dinzuɣu ti ni puhiri jiŋ shɛli ka lahandana bi saɣi, lala ka Anabi daa puhira. Naɣila o ni daa ti nya daŋa ka bi ka yɛri ka bi bi wumda, ka Sayyidina Bakar saɣiri tiri o. Nimaani ka laa kabara saɣibu beni. Dinzuɣu a puhiri jiŋli ni ka bi saɣira di beni, a puhiri jiŋli ni ka bi bi saɣira asali maa ni pun nyɛ shɛli m-bala. So lala, so lala n-daa, lala n-daa, lala n-daa nyɛ li ka bi tahi Nabi sallallahu alaihi wa sallam lahi ti ti bi wahala ŋɔ maa, ka ku Sɔhaabinim paai ninvuɣ

O mini o paɣa bi kpɛbu n-na ku ba la, ka lahibali paagi o ni Musuli nim yiya ni bi ti zab bi daadiini zuɣu, ka o vaayɛsi kpuɣi o tɔbu nɛma yiya. Ka o paɣa yɛl o, Kaman amaa n-nihi biɛɣuni ka a sa yi ni chaŋ ti paai ba. Ka o yɛl ba ni, Naawuni litaafi shɛli din laɣim ma mi na ka ti nya doo ni o paɣa maa, dini m-booni ma yiri maa. Di yi ʒiya ni ti yɛn labi ma na ti beni, ti ni labi na ti beni, ka di ku nyɛla ti piligu ni ti bahigu m-bala, tɔ Naawuni ni bɔri li shɛm m-bala. Hal ka bɛ nya saha su jɛnaba kom ka kana n-ti tuhi hal ka bɛ ti ku o. Dinzuɣu tɔb maa ni naa ka bi laɣisiri ban lu tɔb maa ni ni bi sɔɣi ba, bi nya o mi ka o doya, ka o ni zaaha ku tɔɣiri kom yɔro yɔro. N nya kpe ŋ-ŋɔ maa kom ka kpe, bɛ mi bi nya so o sani. Yaɣiri yina, ka bɛ chaŋ ti yɛli anabi, N nya ti ni nya zaɣilaya ka za ka o do hal shɛli puuni, ka anabi ni di bi yuun di nya ka malaikanim suuri o kom sagbana mini zuɣusaa.
Dinzuɣu di yi niŋ ya lahiʒiba, yi kul yin bɔhi n-yo paɣa ka ti nya. Bɛ ni chaŋ ti bɔh o paɣa ka o yɛli, Ni mi shɛli n-nyɛl o, saɣila Naawuni boli o ka daa be jɛnaba ni. Ka Anabi sɔlim yɛli ni So lala maa zuɣu ka Naawuni gba tibigi o ka chɛ ka malaaikunim yi sagbana na ti su o kom ka o naai n suɣ o. Dinzuɣu daadam yi chɛ a suhu ni bɔri shɛli Naawuni zuɣu, Naawuni yɛn ti a la din gari li. A yi chɛ Naawuni ni bɔri shɛli ka a mi suhu, a Naawuni, a yi chɛ a suhu ni bɔri shɛli ka Naawuni je li Naawuni zuɣu, Naawuni yɛn ti a la binshɛɣu din mali alibarika ka a suhu lan bɔri di gari a ni bɔri shɛli maa. Bɔhiri shɛli din be di puuni m-bala. Lala ŋɔ maa ka di niŋ ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ka o chɛ ka bɛ sɔɣi sɔhi bɛ ni ŋɔ maa zaaha luɣ shɛli polo kam zaaha bɛ ni daa lu. Tɔ amaa bɛ ni daa yɛn sɔɣi ba, o daa yɛn nyɛba, Yi nya niriba ayi ka bɛ miri taba, yi gbi ŋmɛ gbali yini n-sɔɣi niriba ayi maa, dinzuɣu bɛ tooi sɔɣiri n gari ninvuɣ yino gbali yiŋga puuni di beni. Yi nya niriba ata yi gbi ŋmɛ gbali yini n-laɣisi bɛ zaa niŋ gbali yini maa puuni, ka bɛ lee bɔhi Annabi sallallahu alaihi wasallam, tɔ pumpɔŋɔ bɛ zaa nyɛla sɔhibɛnima. Bɛ zaaha kula bɛ kula bɛ zaɣisi fi sabilillahi tɔbu ni, dinzuɣu ti yɛn sɔɣi ba, ŋun ka ti yɛn sɔŋ tooni, ŋun ka ti yɛn sɔŋ sunsuuni, ŋun ka ti yɛn sɔŋ nyaaŋa, ŋun ka ti piiri kaɣili tiri, ŋun ka ti piiri dɔɣi tira. Ka Anabia bi yɛn sɔɣi a yɛn lihi ya bɛ puuni ŋun niŋ Kur'an hada daro kpe n-sɔŋ mi o tooni. Di pam bɛ niŋ Kur'an hada, amaa di chɛ ka a bia yi biɛhigu puuni ka bi niŋ Kur'an hada. Ban niŋ Kur'an hada ti yɛn puhi jiŋli bani n-zaani ti tooni. Hali ka bi ti kul lan kpindoya ka di zaya ni ŋun yɛn nyɛ bilim ma gabi tooni ŋun yɛn nyɛ Kur'an ŋun niŋ Kur'an hada. Ka Chiyaama dini ka bɛ yɛn yɛli ŋun niŋ Kur'an hada ka mali li tumdi tuma karimmi ka dum alizanda jirambisa. A Kur'aana ni yɛn naai luɣ shɛli polo nima ni yɛn nyɛ a dooshee. Dinzuɣu ŋun ʒi Kur'aana zaɣ muuni chaŋ o mini malaika gahinda n-yɛn be sagbana tulakabonli maa. Kpaakpaa nyom ni, dinzuɣu din daa niŋ shɛm m-bala. Ka sɔhibɛno ŋɔ maa ka sokam zaa ha shɛb bela kpe ha sa, ka bɛ pam daa be kpe ka ko paligi ti ŋme flat ko paliga. Ban daa be kom maa ni zɔri luɣ shɛli polo ŋɔ maa ka bɛ gbala maa kurigi yuun pihi nahi ni anii nyaaŋa. Ka sɔhibɛno gbaai ni ŋuna ti kurigi m-bi zaa n-laɣisi ba sɔŋ luɣ yiŋga din du. Din yɛn chɛ ka kukɔliga bila ŋme ka mm, di afɛkti ba ko ka bi kurigi banbala maa zaa n-zaŋ na ti laɣisi sɔŋ kpɛ din zuɣu n-tahili ka kpɛ ŋ-ŋɔ lɛbi lala ti tibi ninvuɣ pisopɔin ŋɔ maa zaa ha dooshee. Din mali lahiʒiba maa nyɛla bɛ ni kurigi ba yuun pihi nahi naai nii maa nyaaŋa bɛ nya ba ka di ŋmanila zuŋɔ nɔɔ ka bɛ na sɔɣi ba lala n-daa bala. Dinzuɣu daadam yi kana kpɛ ŋ-ŋɔ, Tidana sallallahu alaihi wasallam maŋmaŋa O pa o ti la gbala kaabu luɣili kam ti ni be, ka o maŋmaŋ naan lan tom kpuɣi o namda piri n-kana ti kaai ban doya ŋɔ kpiɔŋ ŋɔ. Dinzuɣu a yi kana ti kaai ba kpiɔŋ ŋɔ, a na ni puhi puhiri shɛli la, niŋ o maŋmaŋ ni daa lan kana ti lan niŋ maa. Dinzuɣu ka a gba kana ni a ti niŋ ŋɔ maa. Ti mi ni kana ŋɔ maa ka yɛtɔɣ shɛli ti kamina ni ti ti niŋ yɛla dibayi. Ti yɛn suhila Naawuni gaafara ti ba. Hal bɛ ka di bukaata, amaa ti ni mali ti suhibu maa laara maa din yɔri ni nyɛ shɛli ti mali di bukaata. Din pahiri ayi maa ka ti zaŋli teei timaŋ kamani tin zaa ni ku zaya ŋɔ maa biɛɣuni bi sayin yɛrila ti yɛtɔɣa, fa innahaa tudhakkirukum al-aakhira. Bala kaabu daanfaani nyɛla ka di teegi a ka a baŋ ni kamani ka a ʒi shee ka a ʒiya ŋɔ maa bɛn kul yɛri bɛ yɛtɔɣa ŋɔ maa bi sayin yɛrila a yɛtɔɣa. Daadam mi o ni zaŋ shɛli kpe gballi ni di niŋ kpa. ka o ni kpe gballi ni shɛm ka o ni zaŋ o ni kpe gballi ni shɛm amaa o ni zaŋ binshɛɣu kpe gballi puuni lihi yabi gbala maa ni be shɛm maa yi nya ka bɛ niŋ binyɛhiri mɛmmɛ ka go n-sabisabi ka go n-dizaini amaa bɛ zaaha Naawuni yɛtɔɣa puuni alizanda ni ka bɛ be maa alizanda bihi gbala ka ti lihiri maa ka ti mi ni kaman yiŋɔ nima bɛ mali yiko di di nyɛla m-me n-tam gballi zuɣu n-dɛkurɛti li m-peenti li n-niŋ li binyɛhiri di di nyɛla musulinsi n-nyɛ li Bɛ naan tooi zaŋ salima me Sayyidina Hamza gballi ka a bi paɣ a nuu o maŋa ka ku tooi tabisi li. To amaa ŋɔ maa di ni nyɛ shɛli m-bala. Dinzuɣu ti ni kani ŋɔ maa ti ka la Naawuni jɛmbu na ka lan kana ni ti ti zaŋ biɛha shɛli din beni n-zaŋ bɔhi m-baŋ ti daadiini zaɣ viɛlli ni nyɛ shɛm. Ka daadam gballi ni be shɛm kpa, amaa o ni zaŋ binshɛɣu be gballi maa puuni dini n-kpa. To dinzuɣu ban be kpe ŋ-ŋɔ maa ban zaa daa lu tɔbu maa puuni bɛ zaa dooshee m-bɔŋɔ. Yɛtɔɣa maa ni niŋ waɣilim. Dinzuɣu ti yi kana ti yɛn zanimi

Addu'a maa mi kuli ka naan ka ŋuna o ni diin ti suhi a fapin yɛlli ti niŋ kamina ni ti ti suhi tiba ti bɛ kana n ti bo binshɛɣu bi sani di zuɣu tinkamaana afa yɛlli din bɛ gala pam ni bambɔŋɔ maa bana n-daa zaŋ bɛ nyɛviya pa talima ka m mina ti nya adiina alaha. Bɛ ʒi n-ŋme a tapaɣ suŋ doli yɛri zukuɣ suŋ adiini zuɣu. Aba, ka a ku yɛn yi a ya kana kpe ŋɔ ka bɛ ka a ti niŋ a dɔɣi ti ba? A yɛn yi a ya kana ka lan bɔri binshɛɣu bɛ sani? Ti yɛn suhimi ti ba, Naawuni di yɛn ti suhi zuɣu ti ni yɛli shɛli.

Zoli ŋɔ maa zuɣusaa kpaakpaanyom maa ni ka ti daanabi sallallahu alaihi wasallama o daa zaŋ ninvuɣu pihinu maa tam ni bi di sheena tɔb maa niŋla wulada ni wula bi ku tam ni din yɛn chɛ ka so bi tooi gili zoli maa nyaanga n ti liriba ka bi daa ti niŋ fa waɣali ka anabi saɣasigu maa dini nyɛ bi sheena bin nyɛ ka musulin nim nyɛ nasara ka pili bunvabu ka bɛ sheena ka yɛla maa daa tiligi ka chɛfurinim maa gili di nyaaŋa ŋman yina n-libigi anab mini sɔhibihi nima saha bɛ zaɣa di lan ka tɔbu ni bɛ kpalinla bunvabu ni ka ŋɔ maa niŋ maa ka di liri ba hali ti ku sɔhibihi nim piso pɔi

Ti ni kuli lihiri di tarigi shɛli ŋɔ zaasa puhi di zoli m-bala. Ti ni zali kpe insha'Allah ka taɣi ziyara din be tooni.